Tutan cu biahalnak nan tuahmi lehnak kan tuah cang hna lai. Biahalnak pakhatnak ah sayamah ka ta hi a hmete i nupa sinak ah a saisi a biapi tuk ko maw? Hi biahalnak hi nangmah lawng na si lo, pa tampi hmurka in a chuakmi bia a si. le pa ta hi buakthlak in chim ahcun a dir lo lio ahcun a saisi lema pathum le lema pathum le cheu inches karlak a si a dir lio ahcun lehma panga le paruk inches karlak a si hika hin a biapi tukmi cu a ngan le a hmet ah khan buai ding um lo Ziahtiah cun nangmah na ta nih khan nu ta chungah khan khuaruahhar in thil a tuah kho ko timi kha theih ding. Ti lionak ah cun na ngan le na hmet kha a biapi lo, ti lio na thiam le thiam lo kha a biapi deuh. Cun nai fit le fit lo zong kha a biapi ve mah caah cun lungawṭawm in um ding a si lo size kung ah khan timi kha bialehnak a si biahalnak pahnihnak Dr. Pari ka nupi nih thi ka neih ti lo hnu cun nupa sinak hi ka pum nih a celh pak lo a ka ti cu cu a dikmi a si hnga maw thinlung dang a neih ruangah maw duhnak ka cungah a nei ti lo caah a si hnga maw a ka tuahpi duh ti lo na ka chim kho hnga maw Oh, mah hi thei dingmi cu thi uh, kan ngei ti lo hnu cun nu ah khan estrogen timi le testosterone hormone kha um ma kha thi ngei ti lo hnu cun ma kha uh, a niam i uh, nuva tuah duhnak thinlung kha a zorter. Cun hlan lio bantuk khan sikhat te ah kan feeling a kai tawnmi zong kha feeling kha zokzok in a chuak kho ti lo. Cun theih dingmi pakhat cu estrogen timi kha nuta naltertu a si. Mah kha thi ngei ti lo hnu cun mah estrogen kha a niam. Cucaah nuta kha a hlan lio bantukin a nal kho ti lo i a ro le nuva sinak tuah tikah khan a ro tikah a fak cun infection te hna um mah ruang khan a cel lonak sullam zong a si lai hlan lio bantuk khan tonghtham len zongah khan uh, zokzok in feeling chuak kho ti lo mah kha uh, na vale nih theithiam ding a herh le nangmah an duh ti lo ruang le thinlung dang a put ruangah si lo nan nu kha phundang in ruat hlah aw timi kha ca kan duh. biahalnak pathum ah kan recruit lai kan nuva in kum sawm nga kan tling cang nuva kan tuah tikah kan nu a ta i Hnapraang timi kha a caan ahcun a chuak tawn lo i a nal ti lo. Pa caah cun a nuam kho tawn lo i kan pahnih in lungsivang in kan um caan a tlawm ti lo. Uh, kum upat cang ruangah a si hnga maw? Zeitin thlopbul khawh a si lai maw? si tunai te ka rak chim bantuk khan kum upat hnu ah cun thi te hna ngeih lo si le mah kha a um kho mi a si ko le mah tin nan um ah cun ruahnak pek kan duhmi hna cu jelly timi kha nan hmang lai mah jelly kha nu ta ah khan nuva sinak nan tuah hlan ah khan ṭha tein nan thuh ta lai le mah hnu cun nuva sinak nan tuah te lai. Mahka in thei dingmi cu jelly kha water base a hau. Water base hi cu ti he ai tuahmi mahka a hau. Mah hi a phunphun um ve le oil base te hna, dang te hna kha um zi hmui thumi te hna. Mahka tha lo cun herbs te hna, cun a yong an chemi artificial color an chemi te hna kha um. Mah pawl kha hman lo ding a si lai. Ziah ti cun infection a um kho. cun water base silomi a dangdang hman tikah khan bacterial infection timi kha um a fawi te ma kha i ralrin ding si lai kum som nga chung lei cu nuva sinak tuah hlan ah khan ma jelly water base li te kha hman hrim hrim a herh tinak si cu nihin cu ma vial hi si lai i next video ah kan i tong than te lai ka page a ka like mi a ka follow mi a ka leng mi nandi lak chunga kai lom